Кайберләре балга менеп асылына, кайберләре агу эчә, кайберләре биеклеккә сикереп, үз-үзләренә кул салалар. Биләл Әхәмәтетдин кардәшләребез шушы фабрикла унбиш, уналты яшьлек мәктәптә укучы балалар арасында еш күзәтелә. Хәзерге вакытта иң киң таралганнары шушы яраткан кеше белән аерылышуны, гаиләдәге белән хатын арасында даими ызгыш-тавышлар, эшсез калу, бурычка бату, эчкечелек һәм наркомания.

Җәһәннәмдә шуның белән мәңге яки бик озак рәвештә җәһәннәмдә газапланачактыр, дигән. Әл-Хафиз ибн Хаҗәр исемле бөек галим шушы хәдискә аңлатма биреп киткәндә әйтә, Кемдә кем үз-үзен үз-үзен үтерсә, берәр нәрсә белән зыян китерсә, ул башка адәмнең җанын алган хөкемендә булыр, дигән.

Бик каты сугыштык һәм җәрәхәтләндек. Һәм кешеләр Микаил җаныма килеп, Син җәһәннәмгә керәчәк дип әйткән кеше бүген каты сугышып, яраланды һәм үлде, диде. Ләкин бәйрәмебез янәдән ул җәһәннәм әһелләренең иде. Бу сүзне ишеткәч, кайбер мөселманнар шикләнеп куйдылар.

Бер кеше җәрәхәт аркасында үз-үзен бетерде. Шуннан Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы адәм баласы турында әйтте. Минем кылым үз-үзен бетереп, мине узды. Шуңа күрә мин аңа җәннәтне харам кылды, диде. Ислам галимнәре аңлатуынча, Камалетдин кардәшләребез, әгәр дә кеше үз-үзенә кул салса, рөхсәт ителгән дип әйтсә, тыелмаган дип куса, ул җәһәннәмдә мәңге калыр, диде. Әгәр дә инде кеше үз-үзенә бу гамәлнең гөнаһ икәнлеген белеп кул салса, ул вакытта ул бик озак та җәһәннәмдә газапланыр, диде. Күпчелек галимнәр әйтә, үз-үзен үтергән кеше мөселман юлы кәферләнә һәм Әбү Хәнифә һәм Шәфигый мәзһәбендә җеназа намазы укыйлар. Һәм башка кешеләргә сабак булсын өчен, сөннәт буенча аңа җеназа намазын имам яки галим кеше укымый. Һәм дә Ислам динендә үз-үзен үтергән кеше Аллаһ Тәгаләнең җәһәннәм газабыннан коткаруны һәм җәннәткә кертүне сорап дога кылырга ярый.

Рәхмәтлегезне миннән, өметләрегезне өзмәгез. Аллаһның рәхмәтеннән бары тик имансыз адәм балалары гына өметне өзәләр, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кеше төшенкелеккә бирелсә, аның бу дөньяда яшисе килми башлый. Ул бу дөньядагы проблемалардан үз-үзенә кул салу юлы белән җиңел генә котылмакчы була. Ислам дине күзлегеннән караганда, кеше төшенкелеккә шайтан котыртуы аркасында бирелә. Шуннан соң шайтан аны әкертен-әкертен генә үзеңне үтерә теләген кетерә, кертә. Шайтан котыртуынча, шушы үтерү, ул дөнья мәшәкатьләреннән котылу юлы дип аңлата. Ләкин чынлыкта кеше үз-үзен үтереп, тагын да куркынычрак һәм катырак газапка дучар була. Андый кешене шайтан шундук уйлар белән кызыка, сине хәзер беркем дә кирәгең юк, сиңа беркем дә яратмый, синең өчен бу дөньяда яшәүнең генә мәгънәсе калмады дип вәсвәсәләр бирә. Кешенең шайтан вәсвәсә кыла торган шундый тотрыкларга бирелүе, иң беренче чиратта, иманының бөтенләй булмавы яки зәгыйфь булуына бәйле. Аллаһка һәм Кыямәт көненә ышанган адәм баласы дөньядагы яшәүнең асыл мәгънәсен аңлап яши. Бу дөнья ул Камалетдин кардәшләребез сынау урыны. Ул үз эченә төрле авырлыкларны, мәшәкатьләрне, шулай ук рәхәт һәм күңелле мизгелләрне дә ала.

Әгәр дә кеше төшенкелеккә бирелсә яки аның эче пошса, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм андый кешеләргә шундый доганы укырга куша. Әй Аллаһым! Әй Аллаһ, дөреслектә мин Синең колың! Синең колың булган ир-атның баласы, Синең колың булган хатын-кызның баласы! Син минем белән нәрсә теләсәң, шуны эшлисең. Миңа карата синең карарың үтәлә, синең хакимең гадел. Мин синнән үз-үземне атаган яки китабымда иңдергән яки мәхлукларның арасында берәрсенә өйрәткән яки үземнең яшерен гыйлемемдә күрсәтмичә калдырган бөтен изгелек белән сорыйм. Коръәнне, йөрәгемнең язы, күкрәгемнең нуры, кайгымны ачучы һәм эч пошуымны юкка чыгаручы ит.